Praise the Lord. Mwathani agoocwo. Tumsifu Yesu. Amen. E, njĩtagwo Josephat Kũng'wa Njoroge, ndĩ mũhonoku. Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nĩ tũkwanjia gĩthomo kĩa ũmũthĩ na tũratongorerio nĩ yuthi njamba njĩthĩ. Na nĩ tũkwanjia na rwĩmbo namba magana merĩ ma mĩrongo ĩrĩ na ĩtano ngũtũrĩra ngũtũra ngocaga mwathani wakwa

ka igana rĩmwe na ithano, na gakuuga ũũ, Ũhoro waku nĩ tawa ũmũrĩkagĩra makinya makwa, nĩ ũtheri ũrĩa ũnyonagia njĩra. Kũgooca na gũthathaiya Ngai. Amen. Mwathani arogocwo. Nĩ tũkwenda kwambararia Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ ekĩte wega thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ. Rekei twambĩrĩrie na kũhũrĩra Jesu rũhĩ.

Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũkwambararia na kuuga wee wĩ mwagĩrĩru, Mwathani, igũrũ rĩa maũndũ mothe, wee ũgũtũũra ũrĩ o Ngai, ũtũire wĩ Mwathani, kinya ihinda ta rĩrĩ twĩ na mathĩna maingĩ ũũ, Mwathani, no we ũtũire. Tũkwenda kwambararia rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wee ndũcenjagia, na wee ndũnyihaga kana ũkariganĩrwo nĩ ithuĩ, Mwathani. Nĩ tũkwenda kũgũcokeria ngatho in particular this morning nĩ gũkorwo wĩ na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie gĩthomo kĩa mbere, rĩu twĩ gĩthomo gĩa kerĩ. And ona ihinda ta rĩrĩ Mwathani nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũkorwo tũigĩte muoyo ona kwĩ na kĩng'ũki kĩrĩa gĩ kuo, ona mathĩna marĩ maingĩ magwata Mwathani we ũtwĩre ũrĩ o Jesu. Tũkwenda gũgũcokeria ngatho Mwathani nĩ mĩhũmũ, nĩ gũtũhe hinya wa mwĩrĩ, nĩ gũtũma Mwathani tũhote gũkĩra. Nĩ gũtũhe mĩĩrĩ iitũ hinya na gũtwarahũrahũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũũke ihinda ta rĩĩrĩ, tũkũgooce na tũkwambararie tondũ wee ũrĩ o Jehova. Thengiũ Mwathani, na tũtirĩ na ciugo njiganu cia kuuga na gũkũraha wega waku Mwathani, ĩndĩ Jesũ tũkũrehe igongona rĩa mĩoyo iitũ na ngoro ciitũ na meciiria na mwĩĩrĩ, tũgũthathaiye na gũtũũgĩra Mwathani tondũ wee, nĩ ma wee wĩ Mwathani. Rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ tũkwenda gũkwambararia Jehova, Nĩ marĩa mothe ũtwĩkĩire. Nĩ tũramenya maũndũ nĩ makoretwo me maritũ. Nĩ tũramenya maũndũ nĩ makoretwo magĩthiĩ ũrĩa tũtegũkorwo twĩcirĩtie ithuĩ na meciria maitũ ma kĩĩmwĩrĩ. No ĩndĩ Mwathani, tũkwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa rĩ? Gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha, na gũtirĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere thaa ici ũtakoragwo ũĩ, Mwathani. O na igwata ihinda ta rĩrĩ tũrũgamĩte haha, nĩ woĩ nĩ gũgakorwo kũrĩ ũũ. Nĩ ũndũ wa ũguo, Mwathani, nĩ gũtwĩciria na nĩ gũtũiga, Tũrĩ nũ ega na mĩhũmũ, Mwathani, tũkwenda gũgũcokeria ngatho. Tũtikwenda kũweta arĩ o ũguo, Mwathani, gũkorwo atĩ kanitha ũyũ ndũrĩ na acirika arĩa angĩ tũngĩkorwo twĩ nao, Mwathani. No o harĩa o mũndũ arĩ, Mwathani, aikarĩte na andũ ake, nĩtũkwenda kũmũkinyĩria irathimo cia, iria twĩ nacio ũmũthĩ, iria, Mwathani, ũtũheete. tũkwenda mũkinyĩrie wega waku jehova nĩ tũkwenda kũm- kũmera atĩrĩ mwathani we ũtũire we ũtũire na no we ũgũtũra kĩmakinyĩrie wega waku ĩna ihinda ta rĩrĩ tũtikwenda kuoya tarĩ ũndũ o ũguo mwathani gũkorwo atĩ ithuĩ nĩ ũtũigĩte muoyo despite marĩa tũrathiĩ na despite challenges na gũkorwo atĩ mwathani twĩ na kĩndũ gĩtagwo coronavirus ĩrĩa ĩgirĩtie tũkorwo tũrĩ aingĩ mwathani ĩamũkĩra ngatho citũ ta atĩ nĩ ũtũigĩte kinya ihinda ta rĩrĩ tũkwenda kũrehe mwathani mabata marĩa tũngĩkorwo twĩ namo nĩ maingĩ ma mwathani na tondũ nĩ tũramenya no ũrathikĩrĩria tũtikũnoga nĩ gũkwĩra atĩ bũrũri ũyũ ũrotũiguĩra tha atĩ ũrĩiguĩra nene itũ tha mwathani Atĩ ũrotũiguĩra tha ithuĩ arĩa twacithurire atongoria a bũrũri na no ithuĩ tũrenda rĩu kũmagarũrũka na kũmaruma na kuuga ciugo citarĩ njega Jehova. Nĩ tũramenya tũtiraigua wega nĩ ũrĩa kũrathiĩ, no ĩndĩ Mwathani tũririkanie atĩrĩ, gũtirĩ ũndũ ũhanĩkaga ũtoĩ. Jesu no ithuĩ twaumĩrire tũgĩthiĩ tũkiuga nĩ tũkwenda gũthura mũnene wa bũrũri, o na maũndũ marĩa mangĩ mothe angĩka Mwathani, nĩ tũrenda gũgũcokeria ngatho Tondũ wee nĩwe ũikaire itĩ-inĩ kĩa ũnene. Marĩa mangĩkorwo tũraigua marĩ tũritũhĩire Mwathani, tũkwenda kũmaiyũkia harĩ we Ngai. Ũromoya, ũrotũiga na muoyo, ũrotũhe thayũ Mwathani, ũrotwĩka wega. Tũkwenda kũgũcokeria ngatho Mwathani, o na nĩ marĩa mothe tũngĩkorwo tũriganĩirwo nĩ kuuga, o na nĩ gĩthomo ta gĩkĩ Mwathani tũkĩkĩambĩrĩria na tũgĩthiĩ na mbere, ũrotũiguĩra tha Mwathani. Tũtingĩriganĩrwo nĩ kũ- Coka nĩ gũkũhoya Mwathani atĩrĩ, Ithuĩ tũrĩ ehia, nĩ twĩkĩte maingĩ matakenetie ũthiũ waku Mwathani, nĩ ciĩko, nĩ gũkinyia makinya maitũ, nĩ moko marĩa watũheire Mwathani, no ĩndĩ tũkwenda kũrora na igũrũ tuge atĩrĩ, Mwathani, ũrotũiguĩra tha, ũrotuohera mehia maitũ, even ona ta bũrũri Mwathani, ona thĩ ĩno yothe Mwathani, kũngĩgĩkorwo kwĩna ũmwe witũ Mwathani, O tũkwĩhĩirie kũna kũna ma gũtuĩka atĩ nĩ- nĩkĩo twĩ na maũndũ ta maya mothe nĩ twahoya ũtũ- ũtũohere tu mehia maitũ tũrore na ritho rĩaku retha Ngai na ũtũhi- na ũtũhingĩrie mahoya maitũ ona gũtarĩ ũrĩa tũtariĩ ona tũtagĩrĩire maitho-inĩ maku ona ma- gũ- ona tũtagĩrĩire nĩ gũkorwo twĩ haha mwathani twahoya ũtũohere tũkwenda kũriga wiki ĩno mbere yaku. o na tũkĩmĩambĩrĩria, o na marĩa mothe tũngĩkorwo tũgĩthugunda, o na marĩa mothe tũngĩkorwo twĩrirĩirie na ngoro ciitũ gwĩka, Mwathani-rĩ, tũtarĩ nawe tũtingĩhota. Gĩtũkinyanĩrie, Mwathani, gĩtwĩke wega, gĩtwĩke wa gũtũrathima, Mwathani, na harĩa, Mwathani, tũngĩremwo, tũngĩigua ta tũritũhĩirwo, tũbundithie, Mwathani, kũrora nja ta cia, ta Iburahimu, tuone mũigana wa irathimo ciaku, Jesu. Ti irathimo nini. so far ti irathimo nini na tũtingĩoya ũndũ ũcio tarĩ o ũguo. Mwathani tũririkanie atĩ nĩwe na nĩwe mwathani na nĩ ũĩ na marĩa tũngĩkorwo twĩ namo nĩ ũramamenya. Gĩtuĩke mwathani witũ na ũtũtongorie mwathani. Tũma ngoro citũ cikwĩtĩkie na cithiĩ na mbere gũkwĩrirĩria kinya rĩrĩa mwathani ũgatũkinyaniria ihinda rĩa gũcemania nawe. Maya manini Mwathani twahoya twĩtĩkĩtie atĩ no ũratũigua na nĩ ũgũtwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũcio Mwathani na nowe mũhonokia witũ. Twaita rĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke o ũrĩa wendete wee nĩwĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia

Tũcokerie Ngai ngatho na rũhĩ. Nĩ ihinda rĩa kũigua mathoma na ithoma rĩa mbere rĩkuma Thaburi igana rĩa ikũmi na kenda na mũthomi nĩ agũtwĩra. Mwathani agocwo. Niĩ ngũmũthomera ithoma rĩa mbere. Njĩtagwo Daniel Mũtitũ na ndĩ mũhonoku. Ithoma ritũ rĩa mbere rĩkuma ibuku rĩa Thaburi igana rĩmwe rĩa ikũmi na kenda, kamũhari ka mbere nginya ga ikũmi na ithathatũ, na nĩngwambĩrĩria. Gũkena-rĩ, nĩ arĩa matũũraga na, na mĩthiĩre, nĩ arĩa matũũraga na mĩthiĩre mĩkinyanĩru, nĩo arĩa ageri njĩra ya kĩrĩra kĩa Jehova. Andũ gũkena no arĩa marũma, marũmagia. Mau maũira macio make, o arĩa mamũrongoragia na ngoro yothe, nĩo arĩa matekaga waganu o na ũrĩkũ, tiga kũgera mĩge, mageraga o njĩra ciake. Wee mwene nĩwatwathire tũiguage mataaro maku, tũkĩmamenyagĩrĩra o na kĩyo, na arĩa, na arĩa korwo mathiĩre, mĩthiĩre yakwa, ĩkĩrĩ mĩkindĩru, ngakĩrũmagĩrĩra mĩtugo o ĩyo wathanire, hĩndĩ ĩyo-rĩ, ndingĩconoka. Nduĩkĩte atĩ mwathani, atĩ, atĩ maathani maku mothe nĩmo mbaragĩrĩra. Nĩ ngatho ndĩragũcokagĩria ndĩ o na ngoro nũngĩrĩru, ngĩruta ngĩmenyaga matua maku. O ũguo me ma kĩhooto. Mĩtugo ĩyo mĩathane nĩwe, nĩndĩrĩmĩrũmagĩrĩra, nawe-rĩ, ndũgakĩndiganĩrie o biũ. Mũndũ mũndũ mwanake-rĩ, nĩ atĩa angĩtũma mĩthiĩre yake ĩtuĩke mĩtheru? Nĩ atĩrĩ, nĩkũmĩmenyagĩrĩra kũringana Na ũrĩa uugĩte, Niĩ nĩngũrongoretie o na ngoro yakwa yothe, ndũkanakĩreke njage, ndũkanareke njage ndigane na mwa, na maathani maku. Uuge waku nĩndĩwĩigĩrĩire thĩinĩ wa ngoro yakwa, ndikanae gũkwĩ, gũgwĩ, gũkwĩhia. Wee Jehova, ũrokĩgaathwo. Kĩndu, kĩndutage mĩtugo ĩyo wathanĩte. Niĩ-rĩ, nĩkwĩrana njokaga, njokaga kwĩrana na mĩromo yakwa, matuĩro mothe ma kanua gaku. Njĩra ĩyo ya maũira maku ndĩmĩiguagĩra wega gũkĩra ũtonga o ũrĩkũ kana ũrĩkũ. Mataro maku nĩmo Ndĩrĩtaranagia ũhoro wamo, ngĩbaragĩrĩre njĩra ciaku. Ikũmi na ithathatũ ka mũico, Mĩtugo ĩyo mĩathane nĩwe, noyo ndĩrĩkenagĩra nĩ ũndũ wayo. Nĩndĩrĩganagĩrwo nĩ ũguo ugĩte. Mwathani arathime ithe ũmarĩ ake. murĩega ibuku rĩa kerĩ rĩ kuma kuma ibuku rĩa Timothy mũrango wa gatatũ kuma kamũhari ga ikũmi na igĩrĩ njĩtagwo Jeffrey Njenga Ningĩ ngũmũthomera ana nĩ ngũthoma o na rĩrĩ arĩa othe mendete gũtũũra meyamũrĩire Ngai me thĩinĩ wa Kristo Jesu matarĩ matarĩ higo matanyi mata matanyi matarĩ nyenyeire no andũ arĩa aganu na ahenania rĩ nĩma Na nĩmarĩkinyagĩrĩra kwagana o kwagana, makĩheenanagia na makĩheenanagia. Ĩndĩ wee tũũra, tũũra ũrĩ mũtĩ-inĩ maũndũ marĩa wĩrutĩte, ũkamamenya wega atĩ nĩ ma ma. Nĩũũĩ arĩa werutĩire maũndũ macio harĩ o. Ũkamenya atĩ gwata hĩndĩ ĩrĩa wa warĩ kaana ũtũire ũmenyete maandĩko ma marĩa matheru, o marĩa mahotaga gũkũhingĩria, nĩguo ũkahonokio nĩ ũndũ wa kwĩhoka Kristo Jesu. Ũhoro o wothe wandĩkĩtwo maandĩko-inĩ nĩwe kĩ... Gĩkĩ kĩrĩ kĩ kĩrigwo nĩ Ngai ngoro-inĩ, ngoro-inĩ ya mwandĩki na na wĩna kĩguni ũhoro-inĩ wa kũrutana na wa kũmenyithania andũ ũrĩa wao, na wa kũmakania, na ona wa kũ... kũmamenyeria mĩtũrĩre ĩrĩa ĩriganĩirie na ũthingu, ka mũico ga ikũmi na mũgwanja, nĩ getha mũndũ wa Ngai atuĩke mũkinyanĩru, o gũkinyanĩra na aikarage athangagĩthwo kũna, nĩguo arutage wĩra ũrĩa wothe mwega. Mwathani agocwo. Thengiũ mũno nĩ mathoma mega. Nĩ tũkũharĩrĩria ngoro citũ na gũkĩra tũine rwĩmbo namba magana matatũ ma 23 nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai.

Jesu athirĩra gĩthiĩ kĩehano gĩgathira. Rekei tũhoe ngai ithe witũ mwega na mũtugi ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ tũgũka mbere-inĩ yaku mathaa ma mega tũkiuga ithe witũ nĩ tũgwetereire tũkĩenda warie na ngoro citũ mwathani ithe witũ nĩ tũgũkũhoya atĩ tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku Baba, ũka warie na ngoro citũ nĩtũgwetereire. Wee Mwathi witũ, aria na ngoro citũ, nĩgetha tũigue ũrĩa ũkwenda tũigue. Reke ngoro citũ, Mwathani, igĩe na wororo, na igĩe na gũgweterera na njĩra nene, nĩgetha na ithuĩ tũigue ũrĩa ũkwenda, Mwathani. Harĩa, Mwathani, ũkwenda gũtũruta, reke Kiugo gĩaku gĩtũrute. Harĩa, Mwathani, ũkwenda gũtũkaania, reke Kiugo gĩaku gĩtũkaanie. Na harĩa, Mwathani, Kiugo gĩaku ũkwenda gĩtũcokanĩrĩrie, Mwathani, reke gĩtũcokanĩrĩrie, nĩgetha tũtuĩke akinyanĩru kũna, thĩinĩ wa Jesu Kristo nĩkĩo twahoya. amen no tũikare thĩ Ah, nĩ ngũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa mwathani na ndĩmwĩre mwathani nĩ mwega niĩ njĩtagwo maina wa kĩnyua na niĩ na jesu twĩ ndũgũ mũno tondũ jesu nĩ mwega na nĩ ahonoketie mĩaka o ĩyo mĩingĩ ndĩ o mwanake mũnini nginya rĩu hau nginyĩte ũira rĩrĩa ndĩ naguo nĩ atĩ jesu nĩ ahonokanagia nĩ ahonokagia ciana nini Na nĩ ahonokanagia nginya o na arĩa mathiaga thĩinĩ wa Ayuthi, na nĩ atũũragia andũ acio a eĩtĩire we mwene. Kwoguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa kũtũma tũkorũo haha mũthenya wa, tũkĩgĩa kũnyitanĩra Kiugo-inĩ kĩa Ngai. Nĩ ngwenda twĩcirie ũhoro wa Kiugo kĩa Ngai, na tũtanaria ũhoro wa Kiugo kĩa Ngai, nĩ ngwĩciragia rĩrĩa ngũikarĩte harĩa, Njokerie ngatho ciama nĩ ũndũ wa kahinda gaka na atongoria arĩa angĩ gagoka kwaria ũhoro mwega wa Ngai. Ngwĩciragia hihi rĩngĩ na rĩngĩ kũngĩrarorirwo kũngĩrerirwo eh, gwethwo mũndũ mũkũrakũrũ nĩgetha arie gĩkũyũ kĩegega no nĩ ngwĩtĩkia atĩrĩrĩ tondũ ndĩ o mũgĩkũyũ nĩ tũkwaria gĩkũyũ kĩega na nĩ tũkũigua wega wa Ngai. Mathoma marĩa tũrarora mũthenya wa ũmũthĩ kana marĩa matũmĩrwo nĩ kanitha witũ wothe wa kanitha wa Kĩpresbyterian harĩa wothe warũma thĩinĩ wa East Africa nĩ mathoma marauma thĩinĩ wa thaburi ya ĩmwe ya igana rĩmwe rĩa mĩrongo igana rĩmwe na rĩa mĩrongo ĩmwe na kenda na Thaburi ĩyo mũhari wa igana rĩmwe na ithano ĩkauga atĩrĩrĩ, Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũrurumũk- wa kũrũmũrĩkĩra njĩra ciakwa. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa. Kwoguo Kĩongo gĩa gũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ, kana ciugo cia gũtongoria ciumĩte thĩinĩ wa ibuku rĩu rĩa Thaburi. Na nĩ kuoguo mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa Ngai, tũkwaria tũkwaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai, hinya wa kiugo kĩa Ngai na ũhoti wa kiugo kĩa Ngai harĩ gũtuĩka tawa thĩinĩ wa magũrũ maitũ, harĩ gũtuĩka ũtheri harĩ njĩra citũ, ona gũtũtongoria na njĩra cia ũthingu. No rĩrĩ,

tũkauga atĩrĩrĩ kiugo gĩkĩ kĩa ngai rĩ nĩ ta rũgano rũheanĩtwo kana ũrĩa andũ maugaga nĩ rũgano rũheanĩtwo rũgagĩthiĩ rũkiugaga maũndũ matigaine matigaine nĩ rũgano rũrĩkũ rũrũ tũraria ũhoro waruo nĩ rũgano rwa kuonania atĩrĩrĩ ũkũũri wa mwathani jesu kristo ũrĩa ngai atũiguĩrĩire tha agĩtũruta mehia-inĩ agĩtũhonokia na atĩrĩrĩ ũhoro wa ũrĩa ngai atũiguagĩra tha o hingo o hingo nĩgetha tũtũũre twendete ngai na tũtũũre ũhoro-inĩ wa kiugo kĩa ngai tondũ rĩrĩ rĩrĩa mwathani ombaga thĩinĩ wa thĩ rĩ ombire na kiugo akiuga atĩrĩrĩ thĩ reke kũgĩe thĩ kũgĩe maĩ na kũgĩe kũrĩa kũmũ agĩthiĩ na mbere akiuga atĩrĩrĩ reke kũgĩe na ũtheri koguo rĩ harĩ kiugo kĩa ngai rĩ nĩguo thĩ yokire gũtuĩka ngai ndathire gwetha mataragita manene kana maundu manene ma ma kuguria marori manene no riri ngai ombire thi na kiugo giake na atiriri ngai ni athire na mbere na kwaria ciana ciana ciake na ni aragia nacio ona umuthi uyu aragiria ciana cia isiraeli kuma kiambiriria makamariria mahinda maingi agakimera uria arenda koguo ri ni thuru kiugo kia ngai ngai athire na mbere na kumariria na atiriri ngai ni athire na mbere kinya na kwaria na a- na anabii ake ũkaigua ngai nĩ aragia na mũnabii wake ũgwĩtwo danieli agathiĩ na mbere na kwaria na andũ ta iburahimu agakĩmaria agacemania na ũthiũ kwa ũthiũ akaria na kiugo kĩa ngai kiugo gĩkĩ kĩa ngai nĩkĩo tũraria ũhoro wakĩo atĩ jesu kristo rĩrĩa mwa- ngai onire atĩ kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ kĩanyarirĩka akĩona atũme mũrũ wake wa mũmwe nĩgetha mũrũ ũcio wake wa mũmwe nda- tu- ithuĩ tũtikaie gũkora no tũgĩe na muoyo na tũgĩe na muoyo naguo kũna na nĩkĩo tũrauga atĩrĩrĩ na kiugo kĩo kĩa ngai rĩ gĩkĩarĩrio jesu kristo na jesu kristo nake rĩ akĩarĩria arutwo ake ũhoro wa kiugo kĩa ngai ndiĩ kana endwa akwa a thĩinĩ wa mwathani nĩ mũrona nyororo ĩyo kana cĩini ĩyo kuma o kĩambĩrĩria atĩ ngai augire reke kũgĩe thĩ ngai akĩarĩria anabii ake ngai akĩarĩria jesu kristo nake a jesu kristo agĩũka gũkũ thĩ nake a jesu kristo akĩarĩria nginya arutwo ake agĩkĩmamenyithia wega wake na koguo akĩmatiga amerithia atĩrĩrĩ ngũmũtigĩra ciugo cia ngai nĩgetha na inyuĩ mũthiĩ na mbere na kũmenya ũma wa ũngai na atĩrĩrĩ nĩ ciugo ici ciathire na mbere na kwario nĩ arutwo ake ciagĩtuĩkire mĩario ya atũmwo kana mabuku ma atũmwo magĩthiĩ na mbere na kũhunjia wega wa ngai magĩthiĩ na mbere na kwĩra andũ ũhoro wa ngai na nĩkĩo twokire gũtuĩka akristiano tũgĩtuĩka andũ ete nĩ jesu kristo tũgĩtuĩka andũ ete gwake kũna nĩ ũndũ wa kiugo kĩrĩa kĩaririo na rĩrĩ kiugo gĩkĩ rĩ kĩngĩkinyĩra arĩa twĩraga atĩa tiga maiguire na nĩkĩo maandĩko maugaga atĩrĩrĩ mangĩgĩtĩkia atĩa tiga nĩ maiguire na matũ mao nĩgetha nao mamenye ngai mauge ti itherũ nĩ kũrĩ mwathani matu-inĩ tũraria ũhoro wa kiugo kĩa ngai kuma ibuku rĩa kĩambĩrĩria kinya ibuku rĩa kũguũrĩrio na nĩkĩo kĩheanaga ũhoro wa maũndũ ma ngai marĩa mamenyeku o na marĩa marĩ hitho-inĩ nginya rĩrĩa tũgakinya hĩndĩ ya mwathani Jesu gũcoka. Ũguo nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrĩa tũraria ũhoro wakĩo. Tũkauga atĩrĩrĩ, tũngĩthoma atĩa ũhoro ũkoniĩ kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ? Kĩongo gitũ kĩa mũthĩ kĩrauga atĩrĩrĩ, atĩ kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa Na ũtheri wa kũmũrĩka njĩra yakwa. Kiugo gĩaku nĩkĩo tawa. Ngwenda atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa Ithe witũ, angĩkorwo nĩ ũkwenda twarane hamwe-rĩ, ndĩrenda kuoya ci- indo, ci- indo ithatũ ciandĩkĩtwo thĩinĩ harĩ wa kamũhari kau ka thaburia igana rĩmwe na itha- ka- ya thaburia ĩmwe na ikũmi na kenda mũhari wa i- igana rĩmwe rĩa ithano tuoe ciugo indo ithatũ twĩcirie ũhoro wacio nĩgetha twĩcũranie tũ- tũ- tũgĩe na ũtaũku na tũkuũkĩrwo nĩ ũhoro wa ngai atĩrĩrĩ reke tũrore kĩndũ kĩa mbere kĩndũ kĩa mbere thĩinĩ wa mũraini ũcio rĩ nĩ tawa tawa tawa tawa kũrĩa ndaciarĩirwo kwarĩ na tũtawa matawa mĩthemba mĩingĩ no ũrĩa- ũrĩa witũ maya mangĩ ndĩrokire kũmenyera gũkũ matawa-inĩ na ona rĩmwe tawa ũrĩa twahũthagĩra

makĩnyua kanyamũ kangĩ kanyuagwo nĩ athuri ta maitho makĩũra na marĩkia kũũrwo nĩ maitho e, tondũ gũtiakĩrĩ na matawa makĩũra maitho maugage matawa nĩ morire na makiuga ona okorwo tawa nĩ ũrire rĩ e, no tũkũmĩnyua tu koguo ũhoro wa kũũrwo nĩ ũtheri rĩ ũhoro wa tawa kũhora nĩ ũndũ mũnene mũno kiugo kĩa ngai gĩkauga atĩrĩrĩ atĩ kiugo gĩaku nĩkĩo tawa wa magũrũ makwa mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ reke tũrore ũhoro wa tawa tawa nĩ wa kũheana njĩra tawa nĩ wa kuonania ũtheri na nĩkĩo ngwenda tũ- tũringithanie maandĩko macio na maandĩko marĩa twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa timotheo wa kerĩ mũrango wa gatatũ na mũhari wa ikũmi na mũgwanja tondũ paũlũ rĩ nĩ kwandĩka andĩkagĩra mũndũ wake arutaga wĩra na ũmũthĩ kũrĩ gĩthomo kĩa yuthi rĩ nĩ wega ithuĩ tũngĩĩta paũlũ twĩre andũ ethĩ arĩa me kanitha-inĩ witũ mũthenya wa ũmũthĩ ona arĩa marĩ mĩciĩ-inĩ ha ũhoro wa mwathani rĩ kiugo kĩa ngai rĩ kana bata wa kiugo kĩa ngai rĩ nĩ ũrĩkũ tawa nĩ wa kũmũrĩkĩra mũndũ tawa nĩ wa kũheana mwerekera tawa maandĩko makauga atĩrĩrĩ atĩ ciugo cia ngai nĩ kuma ciumĩte thĩinĩ wa kanua gake igakĩheana ũrĩa kwagĩrĩire ngaringithania atĩrĩrĩ atĩ tawa ngũringithanagia na maandĩko ngona atĩrĩrĩ Tawa nĩ ta ũrĩa ũthiaga ũkagũra thimũ kana ũkagũra ngari kana ũkagũra kĩndũ kĩngĩ o gĩothe kana ũgathiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ ũkaheo ndawa iria ũkũnyua no nĩ ũcokaga ũkandĩkĩrwo kamarũa kangĩ karauga atĩrĩrĩ ndawa icio rĩnyuaga one times two ndawa icio rĩnyuaga three times two ndawa icio rĩnyuaga one times one no ũngĩaga kũnyua ndawa icio rĩ maũndũ maku nĩ makũhĩtana koguo kiugo kĩa ngai rĩ wa mbere kiugo kĩa ngai nĩ gĩa gũtũthomithia njĩra-inĩ ciake gĩa gũtũtongoria njĩra-inĩ ciake ũndũ wa kerĩ kiugo-inĩ kĩa ngai rĩ nĩ gũtũkania gĩtũkanagia kana nĩ gũthoma tũthomaga kiugo kĩa ngai tũkeyũria atĩrĩrĩ o hihi mũikarĩre ũrĩa ndĩraikara rĩ nĩ ũringaine na wendi wa ngai o rĩngĩ ngaririkana rĩrĩa ndakũraga nĩ ndokagĩra rĩmwe kĩroko ngarega gwĩthamba maitho o rĩa monaga tũhĩ tũnini tũrega gwĩthamba mũno mũno tũhĩ tũnini twendaga gwĩthamba mathaa ma thaa inyanya tũtiendaga gwĩthamba kĩroko ndokĩra kĩroko-rĩ ngera maitũ atĩrĩrĩ we maitũ njĩkĩrĩra chai no maitũ akanjĩra atĩrĩrĩ tamba ũthiĩ gĩcicio-inĩ wĩrore na ndathiĩ gĩcicio-inĩ-rĩ nderora ngona ũrĩa hana ngona ndirĩ mũtheru na atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ mũrũ na marĩa ithe witũ ngwenda wĩone atĩrĩrĩ kiugo kĩa ngai kĩhana gĩcicio kiugo kĩa ngai mandĩko marauga nĩ kĩrori gĩaku nĩkĩo kũringithanagia maũndũ marĩa wĩkaga ũkaringithania marĩa ũreka marĩa ũreciria ũhoro wamo nĩgetha nawe ũrore kuona atĩrĩrĩ niĩ hana atĩa nĩgetha ũngĩkorwo wĩna gĩko-rĩ ũkahota gwĩthamba na kwĩhura ũthiũ kiugo kĩa ngai rĩ kũringana na ibuku rĩu rĩa timotheo rĩ nĩ gũtũteithia gĩta- tũteithagia kũrũnga kana kũrũnga mĩtugo itũ gĩgatũteithia kĩndũ na gĩthũngũ maugaga nĩ correction gũthondeka maũndũ marĩa twĩkorwo tũhĩtĩtie ngai witũ ndatũingataga ngai witũ twamwĩtĩria ndatũingataga oro ũguo ngai witũ nĩ gũcokanĩria tũcokanagĩrĩria na ũguo kiugo kĩa ngai tũkona atĩrĩrĩ kiugo kĩa ngai nĩ gĩa gũthagathaga mũndũ wa ngai kiumĩte kũrĩ ngai nĩgetha kĩmũthagathage atuĩke mũthingu kũna nĩgetha agacĩre agacĩre o kũgacĩra nĩgetha agĩre mũndũ mwĩthĩ reke ngwĩre mũthenya wa ũmũthĩ kiugo kĩa ngai nĩkĩo tawa wa magũrũ maku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ reke kiugo kĩa ngai gĩtuĩke gĩa gũtongoria mũtũrĩre waku reke ndũgatongorio nĩ maũndũ marĩa marĩ gũkũ thĩ reke ndũkahĩngĩcwo nĩ maũndũ marĩa marĩ gũkũ marĩ gũkũ thĩ reke kiugo kĩa ngai ithe witũ gĩkũrutage reke kiugo kĩa ngai ithe witũ gĩkũmenyithie harĩa ũgĩkorwo wĩna mahĩtia reke kiugo kĩa ngai ithe witũ gĩgũcokanĩrĩrie reke kiugo kĩa ngai gĩgũtuge kũna gĩkũmenyithie wega wake nĩgetha ũkorwo wĩ mwĩharĩrĩru o kũharĩrĩka o kwagĩrĩra o kwagĩrĩra thĩinĩ wa jesu kristo bwana asifiwe sana na atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere tugire twambe twarie ũhoro wa tawa reke twarie ũhoro wa kĩndũ gĩa kerĩ tuona thĩinĩ wa maandĩko-inĩ macio tũkuona kĩndũ gĩa kerĩ nĩ ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri umaga tawa-inĩ na nĩguo tuonagia maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ ngai wathani akatũmenyithia atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kiugo gĩake o tiga gũtuĩka tawa wa gũtuonia njĩra rĩ kiugo gĩake nĩ ũtheri ũrĩa ũkaga ũtheri ũkaumbũria maũndũ maũndũ maka, makamenyeka na atĩrĩrĩ mũndũ mũndũ mwĩthĩ kana mũndũ mũkũrũ kana mũtimia kana mũthuri ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkũmenyithia atĩrĩrĩ kiugo kĩa ngai nokĩo kĩgĩkũmenyithia maũndũ marĩa mega nĩgetha ũkahota kũmenya marĩa mega na marĩa moru na nĩkĩo andũ arĩa mamenya kiugo kĩa ngai maugaga atĩrĩrĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ njũĩ oro ũguo ngocage jesu

na atiriri ungihota gukuukirwo wega muru na mwari wa ithe witu atiriri ati utheri wa kiugo kia ngai ni kiri maundu maria mothe mariukaga ri ni urihotaga gucemania namo tondu ngithiira kabarabara gatari na utheri nima nima nima nima muru na mwari wa ithe witu wahota kuhingwo wahota kuhingwo ni maundu o manini no riri kabarabara gagikorwo kari na utheri mũndũ nĩ ahotaga kuona gĩkĩ nĩ gĩkũhĩnga gĩkĩ nĩ gĩkũnũnda gĩkĩ kĩahota kũhĩtĩria na ũkahota gũthiĩ na njĩra koguo mũrũ wa ithe- mwana mwarĩ wa ithe witũ ona kana mũyuthi mũthenya wa ũmũthĩ ĩkĩra kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ngoro yaku nĩgetha nawe ndũkanehie ngai ĩkĩra kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ngoro yaku nĩgetha ũmũkumagie kũna na ũmũgocage kũna bwana asifiwe sana wamenya kiugo kĩa ngai wamenya kiugo kĩa ngai nĩ ũrĩhotaga gũcemania na maũndũ maritũ na ũkahota kũhĩtũkana namo tareke tũrore atĩrĩrĩ mũndũ nĩ athiaga akahĩngwo tondũ no mũndũ ũkaigua maũndũ nĩ maritũhire korona nĩ yũkire mawĩra nĩ mahingirwo mabiacara nĩ mathirire ũkoria ĩkae ngai wakwa ũrĩkũ no maandĩko makai- maka- makai maka magakomĩrĩria okorwo nĩ ũmathomaga magakwĩra atĩrĩrĩ no hote gwĩka maũndũ manene o marĩa we ũtangĩhota o na marĩa ũtangĩciria ũhoro wamo koguo ngai arĩ na ũhoti o na kũrĩ na ũritũ o na kũrĩ na maũndũ maritũ kiugo kĩa ngai kĩrauga atĩrĩrĩ ũngĩkĩmenya wega atĩ niĩ nĩ niĩ jehova ngai waku nĩ niĩ mũkũmbi na no niĩ itakareka ũconoke koguo wamenya kiugo kĩa ngai wakaiga ngoro-inĩ yaku maũndũ marĩa ũrĩcemanagia namo kĩrĩhanaga ta ũtheri wa gũkuonia maundu maria ngai angika koguo nduri wakorwo ni hinya koguo nduri wakuhotwo tondu ngai agukorwo ari mwena waku ndeyuria atiriri andu manarwara ona ayubu ni arwarire ayubu thiini wa a- ibuku ria ayubu mirongo mi- mi- mi- mirongo ina na igiri mwari wa gatano ayubu ugaga atiriri ati ni nokoigua njiguaga ati ngai ni wikaga no riu mwathani ni nyonete ati ni uhonanagia tauria atiriri nari korwo twamenya kiugo kia ngai nari korwo twekira kiugo kia ngai ngoro-ini citu tũmenye atĩrĩrĩ jesu kristo ahorirwo mũtharaba-inĩ nĩgetha ithuĩ mĩrimũ itũ tũkahona na nĩkĩo tũthiaga mbere yake tũkamwĩra ithe witũ amba batha tũka mbere-inĩ yaku tũgĩgũthaitha ũtũhonie tondũ mwathani we nĩ watoririe ona kũhũrwo mũtharaba-inĩ nĩgetha na ithuĩ mĩrimũ itũ ĩgatuĩka ya kũhona mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndũgakue ngoro ndũkauge rĩu atĩ mwathani maũndũ nĩ mathira reke kiugo kĩa ngai gĩkũmũrĩkĩre reke kiugo kĩa ngai gĩgwĩke wega reke kiugo kĩa ngai gĩgũtungatĩre ona kwaga paulo akĩũria atĩrĩrĩ o hihi nĩ kwaga kũngĩtũma tume wega-inĩ wa ngai aca ti kwaga ona kana nĩ gĩkuũ aca tũtingiuma wega-inĩ wa ngai kwoguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ wega kũmenya kiugo kĩa ngai nĩkĩo ũtheri thĩinĩ wa nduma-inĩ kũrĩa kũrĩ nduma tũkaria ũtheri wa ngai kũrĩa kũrĩ na hinya tũkaria hinya wa ngai kũrĩa kũrĩ na maũndũ matũgitĩrĩte tũkamenya ithe witũ ena hinya ona gũkĩra nduma tondũ rĩrĩ nduma ĩrĩ gũka nduma nduma nduma nduma nduma nduma Ũtheri ũrĩ gũka, nduma no kumĩra yumĩraga. Atĩrĩrĩ, mwaria ithe witũ, nduma yahota gũkorwo ĩrĩ ndumanu ũtukũ mũgima no atĩrĩrĩ ũhoro wa ũtheri woka rũcinĩ rĩ no kũingata ũmbũrithagia nduma gũkakĩgĩa na ũtheri mwathani arekĩra ũtheri mĩtũrĩre-inĩ yaku mwathani areka maũndũ mega ona wahota kũigua ũrĩ mũyuthi

haleluya mwathani arogocwo koguo rĩ kiugo kĩa ngai nĩ tawa wa kũmũrĩka njĩra citũ kiugo kĩa ngai nĩ ũtheri thĩinĩ wa kũrĩa kũrĩ na nduma ĩtĩkia amwe nani ĩtĩkia amwe nani mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kũrĩa kũrĩ na nduma ithe witũ nĩ agwĩkĩra ũtheri ĩtĩkia amwe nani atĩ kũrĩa kũrĩ na mĩrimũ ngai witũ nĩ wohananagia ĩtĩkia kũrĩa kwĩ na thĩna wa kwaga indo atĩ ngai witũ nĩ woheanaga ĩtĩkia kũrĩa kũrĩ na mahinya ngai witũ nĩ agwĩka ũndũ ĩtĩkia kũrĩa kwagĩte ciana

tũkwenda kũrora mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũhoro wa hau twathoma twaigua atĩrĩrĩ atĩ kiugo kĩa ngai rĩ tareke njokere rĩngĩ nĩgetha tũnyi- tũtwarane wega atĩ kiugo kĩa ngai rĩ nĩ ũtheri kiugo kĩa ngai nĩ tawa nĩ ũtheri wa kũmũrĩkĩra njĩra mwathani arogocwo njĩra nĩ ithiaga ikahingana njĩra nĩ ithiaga igakorwo itarĩ ho na ũtheri ũka- ũka- ũtheri ũgakorwo ũkĩrĩ ho ĩ no hangĩkĩaga njĩra ya gũthiĩra rĩ ona ũkorwo wĩ na ũtheri rĩ ũngĩgĩthiĩ nakũ maandĩko ma ngai makauga atĩrĩrĩ niĩ nĩ jesu kristo nĩwe njĩra na nĩwe muoyo koguo rĩ kiugo kĩa ngai rĩ nĩ ngai na ngai nĩwe njĩra na mwathani nĩ aharĩrĩirie gũgũtemera njĩra kũrĩa kũritũ mũndũ mwĩthĩ wahota kuona ta kũhingĩtwo macukuru makahingwo makolenji makahingwo kũrĩa wendaga gũgatuĩka ndagĩtarĩ ũkona ta ũtagatuĩka wendaga gũtuĩka injinia ũkona ta ũtangĩtuĩka ũkona maũndũ macio mothe nĩ mathira ũkona biacara nĩ ciahingwo ũkona maũndũ nĩ maritũha no ndĩrenda ngũmenyithia atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ atĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa ngai rĩ nĩ harĩ ũnyuo nĩ harĩ ũriũkio na nĩho harĩ njĩra nĩho njĩra ĩrĩ tigai gwetha njĩra maũndũ-inĩ mangĩ kiugo-inĩ kĩa ngai nĩho harĩ njĩra na nĩ ngwenda njuge mũthenya wa ũmũthĩ ngĩhunjia tondũ aitũ nĩ- andũ aitũ nĩ agĩkũyũ kiugo-inĩ kĩa ngai nĩho njĩra ĩrĩ path njĩra ĩrĩ hau Ngĩ- kiugo njĩra ndĩrĩ maũndũ-inĩ marĩa marerwo mahoywo ma kĩũndũire aca njĩra ĩrĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa ngai rumĩrĩra njĩra ĩyo na nĩ harĩ njĩra ĩrĩa ĩtongoragia andũ arĩa mamwendete mwathani arogocwo Ma- mwathani arogocwo na atuĩke wega nĩgetha tũkuũkĩrwo tũmenye atĩ ngai witũ nĩwe tawa tawa wa gũtũmũrĩkĩra tũmenye atĩ ngai ithe witũ nĩwe ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri ũtheri wa gũtuonia njĩra ciake ũtheri wa gũtũkuũkĩra maandĩko make na wa gatatũ atĩ ngai ithe witũ nĩ arĩtũmũrĩkagĩra njĩra citũ kũrĩa kũrĩkoragwo kũrĩ na hinya ithe witũ nĩ arĩthiaga akĩmomoraga na nĩ arĩtuonagĩria gacĩra kũrĩa twĩrirĩirie ithe witũ no agatũtwara maandĩko make makauga atĩrĩrĩ kiugo gĩake nĩ kĩrĩtuonagia njĩra njĩra ĩrĩkũ njĩra ĩyo njega akauga atĩrĩrĩ ndĩ na mũbango mwega wa gũgwĩka maũndũ mega ona ma kũgacĩra na ti maũndũ ma gũkũnũha ĩyo nĩ ibuku rĩa jeremia mĩrongo ĩtatũ na ithatũ mũhari wa gatatũ atĩ ndĩ na mũbango mwega wa gũgwĩka wega maũndũ ma thayũ ona meciria ma thayũ ma gũtũma ũkagacĩra ũkauga atĩrĩrĩ ona nĩ ndakũhoera atĩrĩrĩ atĩ mũtũrĩre waku wa thutha ũkagĩrĩra ha mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ narĩ korwo wamenya hitho ya gũthoma kiugo kĩa ngai na kũhitha kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ngoro yaku mũndũ mwĩthĩ ndũrĩ hĩndĩ ũkora wehoka kiugo kĩa ngai na atĩrĩrĩ kũrĩ thaburi ĩngenagia mũno ĩrĩa ngwenda tũkũtũrĩkie nayo gĩthomo kĩa ũmũthĩ thaburi ĩyo rĩ ĩkoragwo ĩrĩ thaburi ĩmwe mũhari we mwe thaburi ĩmwe mũhari we mwe ĩtũririkanagia wega mũno ũhoro wa gũthoma kiugo kĩa ngai ĩkauga atĩrĩ gũkena rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaraga na ũtaro wa arĩa aganu no rĩrĩ nĩ kĩrĩra kĩa jehova akenagia nakĩo agakĩrurumũkagia nakĩo ũtukũ o na mũthenya akĩhanaga ta mũtĩ mũhande rũĩ-inĩ ũciaraga maciaro maguo hĩndĩ yaguo yakinya bwana asifiwe sana atĩ gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũtatwaraga na ũndaro wa arĩa aganu no rĩrĩ nĩ kĩrĩra kĩa jehova erurumũkagia nakĩo ũtukũ o na mũthenya atĩrĩrĩ gũkenarĩ nĩ mũthu- nĩ mũyuthi ũrĩa ũtarũgamaga gĩtĩ-inĩ kĩa arĩa mehagia gũkenarĩ nĩ mũtimia ũrĩa ũtarũgamaga gĩtĩ-inĩ kĩa arĩa mehagia gũkenarĩ nĩ mũthuri ũrĩa ũtetukanagia na maũndũ ma gũkũ thĩ no rĩrĩ nĩ kĩrĩra kĩa jehova erurumũkagia nakĩo ũtukũ o na mũthenya agagĩkĩra kiugo kĩa ngai thĩinĩ wa ngoro yake nĩgetha ndakanehie jehova ngai wake na akamenya atĩ kiugo kĩa jehova nĩkĩo tawa wa kũmũrĩkĩra na nĩkĩo theri wake na maandĩko makauga atĩrĩrĩ na rĩrĩ nĩ arĩtuĩkaga ta mũtunda mũhande rũĩ-inĩ ũciaraga matunda maguo hĩndĩ yaguo yakinya bwana asifiwe sana koguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ ũngĩenda kũgacĩra mũtũrĩre-inĩ rĩ ũngĩenda maũndũ maku makagĩrĩra rĩ ũngĩenda ndũkanore njĩra ya muoyo-inĩ rĩ thoma kiugo kĩa ngai erurumũkagia na kiugo kĩa ngai reke kiugo kĩa ngai kĩingĩre thĩinĩ waku nacio ciugo cia maandĩko makauga atĩrĩrĩ na mwathoma ciugo ciakwa rĩ nacio ciugo ciakwa ciaikara thĩinĩ wanyu rĩ hoyagai o ũndũ wothe mũrĩ wendaga Nake Ithe witũ ũrĩ igũrũ-rĩ, nĩarĩmũhingagĩria kũringana na hinya wake o ũrĩa we angĩenda. Koguo tũkauga atĩrĩrĩ, ithe wi- andũ- a- arĩ na arĩ ithe witũ nĩ wega tũmenye kiugo kĩa ngai nĩ wega tũthome kiugo kĩa ngai nĩ wega twĩrurumũkie kiugo kĩa ngai nĩ wega tũikare ta maandĩko nĩgetha na ithuĩ mĩtũrĩre itũ ĩgacĩre tũgĩage maciaro hĩndĩ itũ ya kinya tondũ wona twagĩa maciaro hĩndĩ itũ ya kinya tũgũtuĩka ũira mũnene gukira uguo ndirahunjia umuthi he mundu augire atiriri ni wega kuhunjia angikorwo hena na nafasi no atiriri ni wega gwika ta mandiko hingo ciothe tondu mitugo itu ni yaragia muno gukira ciugo iria turutaga kanua-ini gaitu korwo korwo tuikogwo ithe witũ atiriri ati ciĩko citũ ciringane na mandiko ma ngai tũigĩe na ũrikĩru wa kiugo kĩa ngai nĩgetha tũgaikaraga ta ũrĩa ithe witũ endete na nĩgetha arĩa matuonaga makauga kũna kũna kũna arĩa nĩ akristiano kũna kũna kũna aya nĩo mendete mwathani kũna kũna kũna aya nĩo maana mwathani wao kũna kũna kũna aya nĩo matahotagwo kũna kũna kũna aya matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ kũna kũna kũna aya nĩ moĩ ũtheri wa ngai kũna kũna kũna nĩ moĩ njĩra ya ngai na njĩra ya ngai ndĩrĩ hĩndĩ ĩkora na mbeũ yake ndĩrĩ hĩndĩ ĩkora tondũ ngai akoragwo arĩ mwega na ngai akoragwo arĩ mwĩhokeku na ngwambĩrĩria na gũkwĩra atĩrĩrĩ atĩ kĩoĩ kĩa ngai nĩ karũgano nĩ rũgano rũheanagwo ũhoro wa ngai

mwathani arogocwo na atuĩke wega haya nda- twa- twahumba kiugo kĩndĩ kĩa mwathani nĩ ũndũ wa wega wake na ũtugi wake na akirĩrĩrie na mbere mũno gũtũruta ona gũtũrutaga hingo ciothe ũhoro wa ngai nĩgetha ithuĩ tũmenye ngai na tũmũrongorie na tũmwende na njĩra njega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu nĩkĩo twahunjia ũhoro ũyũ wa ũmũthĩ na ndetĩkia atĩ nĩ waigua ũhoro ũcio naguo nĩ ũgũgũteithia

ĩra ngai atuĩke tawa wa magũrũ maku ĩra ngai atuĩke ũtheri wa mũtũrĩre waku ĩra ngai atuĩke ũtheri wa mũciĩ waku ĩra ngai atuĩke wa gũkuonia njĩra ĩrĩa angĩenda rekei tũhoe ngai ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa wega waku ona ũtugi waku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ nĩ gũkorwo we ithe witũ nĩwe tawa wa magũrũ maitũ ithe witũ tũmũrĩkĩre njĩra ũtũmenyithie maũndũ marĩa ũngĩenda tũmenye nĩgetha tũikare kũringana na ũrĩa watũmbire twĩkage ithe witũ tuonie mĩtugo ĩrĩa tũngĩkorwo tũgĩka ĩtarĩ mĩega tũcokie njĩra-inĩ mwathani tũteithie kwĩrira mehia maitũ tũteithie gũkwenda ona gũkumia hingo ciothe ithe witũ tũteithie nĩgetha twagĩrĩre kũna kũna na tuĩke andũ a gũgũkumia ona gũkũgoca na atĩrĩrĩ ithe witũ reke tũmenye atĩ we nĩwe ũtheri tũtiũĩ ũndũ ũngĩ tũĩ oro ũguo maũndũ maritũha ithe witũ tũteithie kũmenya na kũrũgama na kiugo gĩaku ithe witũ tondũ we nĩwe kiugo na nĩ ũhiũhaga na ihenya nĩgetha ũhingie kiugo gĩaku gũtirĩ ũndũ kumaga na thutha na gũtirĩ ũndũ ithe witũ we ũtoĩ andũ arĩa marathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ mahota gũkorwo marĩ na ũritũ mũndũ akarigwo njĩra nĩ ĩrĩkũ thutha wa biacara kũhingwo kana thutha wa maũndũ maritũ kũmũ- kũmũrehera nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makĩrĩ bũrũri-inĩ ithe witũ hingũra njĩra ithe witũ wĩka wega ithe witũ marathime ithe witũ tũiguĩre tha nĩgetha ithe witũ nawe ũtuĩke wega reke ngoro citũ mwathani tũciambararie kũrĩ we nĩgetha mwathani ithe witũ ũtũtungatĩre ũtwĩke maũndũ ma thayũ ona ma ũtugi na ũtũrathime reke ithe witũ tũmenye atĩrĩrĩ tũkorogoragia hingo ciothe kiugo gĩaku gĩikare thĩinĩ witũ na kũrĩa mwathani gũkorwo kũrĩ na nduma thĩinĩ wa families mwathani ndũkũhoya mwathani ũheane ũtheri waku kũrĩa gũkorwo kwĩ na nduma thĩinĩ wa barabara-inĩ mwathani reke ũheane ũtheri waku andũ matikone mogwati mwathani kũrĩa gũkorwo mũndũ ena korona kana maũndũ marĩa mangĩ ithe witũ mwathani reke ũtheri waku ũmũrĩke na wamũrĩka maũndũ macio mothe ma nduma na nduma nĩ ĩgũthira tũgwĩtĩkia we jesu kristo tũgũkumie na tũgũcokerie ngatho tondũ ũrĩ ngai na ũrĩ mũtugi na nĩ tũkwendete na nĩ tũgwa gũtirĩ ũngĩ tawe ũrogũkumia na ũrotũgĩra agĩkorwo nĩ ngai itũ nĩ akũrathima O- Njitithania moko maku hamwe wĩre Jesu nĩ wega na you thank God for his doing. Thank God, we thank you God, we bless you. Gĩa na ihinda rĩega na ũgĩe na kiumia kĩega na ithe witũ akũrathime na agwĩke wega. Tũcemanie mũthenya ũngĩ na tũthiĩ na mbere na kũhunjia ũhoro wa Jesu. Hallelujah. haleluya mwathani nĩ mwega mahinda mothe na nĩ wega nĩ ũndũ wa kiugo kĩa ngai nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa ndungata ya ngai mr maina nĩ ũndũ wa gũtũhe kiugo na gũtũririkania maũndũ mega ma kiugo-inĩ kĩa ngai Ũhoro ũcio wa Ngai gũtũmũrĩkĩra arĩ ũtheri wa magũrũ maitũ, arĩ tawa wa magũrũ maitũ na ũtheri wa njĩra citũ, na makĩria mũno kwĩhaka kiugo gĩake. Rĩu nĩ mahinda mangĩ tũkũheana mĩhothi itũ, mahinda ma kũheana mĩhothi itũ, icunjĩ cia ikũmi, gũcokia ngatho, magetha ma mbere, mũhothi o wothe ũrĩa tũngĩkorwo naguo, tondũ karenda ya Ngai ndĩrũgamaga. Na niĩ ngũmũtongoria gwĩka ũguo. Rĩtwa rĩakwa nĩ Joyce Njoki wa Mũkundi. Kristo wa Ngai nĩ Mwathani na Mũhonokia wa muoyo wakwa. O na rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ angenetie. Arĩa twĩ kũu mĩciĩ-inĩ, kũu thabarĩ-inĩ, kũndũ kũraihu na gũkuhĩ, nĩ tũracokeria Ngai ngatho nĩ ihinda rĩrĩ, tondũ nĩ tũraruta indo citũ na njĩra ya mĩtandao. Twĩna paybill numbers, twĩ na bank accounts ciothe no tũhũthĩre tũkĩruta arĩa nao me gũkũ kanitha-inĩ marĩ anini kũringana na mawatho marĩa tũrarũmĩrĩra ma covid na nĩ magũthira nĩ ũndũ wa hinya wa ngai nĩ tũkũrehe indo citũ haha nĩ ngũria tũrũgame nĩ ngwendeire tũrũgame arĩa twĩ gũkũ ona we wĩ mũciĩ kana wĩ handũ hangĩrũgamwo Nĩ wega kũrũgamaga rĩrĩa tũraruta iheo citũ na gũcineana he Ngai, tondũ Ngai endaga twambe tũrute ngoro tũgĩcoka kũheana indo citũ. Na nĩ tũkũhoya nĩ ũndũ wa iheo icio ciothe. Rekei tũhoe na twĩtĩkanĩrie twĩ hamwe ithuothe. Nĩ twakũgatha Ngai, o na nĩ twagũkumia nĩ tondũ wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Tũrambararia rĩtwa rĩaku oro rĩngĩ na tũkarĩnenehia. Nĩ wega Mwathani nĩ kũrĩithia ngoro ciitũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ nĩ ũtũheete njĩra ya gũtũrĩithia Mwathani, ũkahũthĩra mĩtandao Ngai wa muoyo, tondũ ĩno ti ũũgĩ wa mũndũ, nĩ wamĩmenyete Mwathani o na ũtanomba thĩ, tondũ nĩ we ũheanaga hinya na ũũgĩ na ũhoti, na ũngĩthengia hinya waku tũtingĩikaraga thaa kamwe.

Kũrĩ na andũ mena icunjĩ cia ikũmi Mwathani, nĩ kiugo gĩaku gĩathanĩte atĩ tũrehe icunjĩ citũ cia ikũmi nyũmba-inĩ yaku, nĩgetha nyũmba-inĩ yaku na ndĩkanage. Ũgacoka ũgatwĩra ta ngeriai na muone ngĩka maũndũ manene na ngĩmũhingũrĩra mĩrango na Ngai witũ tũtangĩhota o na kuuga. Twagĩgũthaitha Mwathani ũtũteithie gũtuĩka ehokeku na gĩcunjĩ gĩa ikũmi tondũ nĩwe wathanĩte ũguo. Arĩa mena icunjĩ cia ikũmi mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai makinyĩrie irathimo ciaku na ciĩranĩro ciaku. Arĩa angĩ nao Mwathani mena mĩhothi ya mĩthemba oro yothe, nĩ tondũ nĩwe ugĩte kiugo-inĩ gĩaku Ngai atĩ tũrutage mĩhothi itũ. Twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa iheo icio ciothe. Na twahoya Mwathani ũcirathime na ũciamũkĩre Ituĩke cia gũtungata wĩra waku Ngai. Arĩa mwathani mahinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa ũrĩa gũtariĩ, angĩ mwathani o na matingĩona gĩa gũkũrehere, tondũ o na gĩa kũrĩa nĩ maraga. Jehova Ngai, nĩ tũretĩkia atĩ nĩ ũkũmeka wega na nĩ ũkũmatuga. O na no ũgũtũninĩra thĩna ũyũ Ngai, tondũ we wiki no we ũngĩhota. Tũmũrĩkĩre nĩ twagũthaitha. Mwathani tũhe kiumia kĩega na ũtũtongorie tondũ nĩ we Jehova Ngai wa muoyo. Nĩ twa gũtĩĩa, twa kũnenehia o na twa kwenda, nĩ tondũ nĩ ihoya ritũ rĩa wĩtĩkio, wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu arĩ we Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Rĩu rekei tũrĩkie rĩ hamwe na kĩrathimo twĩ hamwe ithuothe. Na rĩu wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo, na wendani wa Ngai, nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ rĩu na hingo ciothe. Amen. Amen.